Insellmilkom, fl-okkażjoni tal-Premju Anzjanità Attiva, irrid nawgura lin-nominati kollha u lir-rebbieħa. Ippermettuli nieħu din l-opportunità wkoll biex nifraħ lis-Segretarju Parlamentari għall-Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva, l-Onorevoli Anthony Agius Decelis, talli kompla jkabbar din l-okkażjoni biex tilħaq aktar persuni. Hekk kif id-demografija ta' Malta qed tinbidel minħabba li l-popolazzjoni qiegħda dejjem tixjieħ, nemmen li għandna nagħmlu sforz akbar sabiex niżguraw li l-anzjani jħossuhom rispettati u valutati u mogħtija aktar dinjità. Jeħtieġ li nkomplu naħdmu biex inbiddlu l-ħsieb tradizzjonali dwar l-anzjani jiġifieri li l-anzjani m'għandhomx aktar kontribux x'jagħtu fis-soċjetà. Dan il-ħsieb huwa ferm 'il bogħod mill-verità. Il-verità hi illi ħafna anzjani f'Malta u f'Għawdex huma ċittadini attivi ta' dan il-pajjiż u qed jagħtu ħafna għajnuna lill-familji tagħhom u l-komunitajiet fejn jgħixu. Fil-fatt ix-xogħol volontarju huwa wieħed mill-attivitajiet ta' barra d-dar li qed iwettqu ħafna mill-anzjani Maltin u Għawdxin. Jien konvinta li l-maġġoranza tal-anzjani huma lesti li jkomplu jgħinu, jaqdu, jikkontribwixxu lejn is-soċjetà. F'isem il-poplu tagħna u pajjiżna rrid nirringrazzja lill-anzjani tagħna tas-servizz li qegħdin jagħtu. Il-fatt hu illi aktar u aktar anzjani f'dawn il-gżejjer qed ikunu parti minn grupp dejjem jikber ta' anzjani li huwa ddetigat biex ikomplu jgħinu ħalli jagħmlu l-ħajja aħjar għalina lkoll. Għeżież anzjani, nappellalkom biex tibqgħu tinvolvu ruħkom. Ibqgħu ipparteċipaw fil-proċess tal-ħajja. Ibqgħu oħorġu barra fid-dinja biex tagħmlu ħbieb ġodda u tgħinu lin-nies. Ibqgħu agħtu l-ħin tagħkom, l-enerġija tagħkom u l-entużjażmu tagħkom għall-benefiċċji tas-soċjetà kollha tagħna. Għal din ir-raġuni, il-Premju Anzjanità Attiva ħoloq spazju ideali biex pajjiżna jonora l-kontribut tagħkom u biex bl-eżempju nispiraw anzjani oħra biex jagħmlu pass simili 'l quddiem u jinvolvu ruħhom fl-aħjar interess ta' familthom u tal-komunitajiet fejn jgħixu. Ninsab infurmata li l-premju ta' din is-sena jinkludi wkoll premji għall-anzjanità sportiva, għall-anzjanità akkademika u l-aktar u għall-aktar koppja li tkun ilha miżżewġa. Kull wieħed minn dawn il-premji se juri oqsma ġodda fejn l-anzjani taw kontribut siewi sew jekk fid-dinja tal-isport, ta' ħiliet akkademiċi u anke billi juru illi l-ħajja twila u ferħana fiż-żwieġ tista' tkun sors ta' sapport u reżiljenza. Jiena konxja li l-anzjani fis-soċjetà tagħna jiffaċċjaw sfidi partikolari, speċjalment minħabba li d-dinja miexja b'pass mgħaġġel. Xi minn daqqiet minħabba dan il-pass mgħaġġel, l-anzjani tagħna, in partikulari, jistgħu jħossuhom maqtugħin u iżolati minn ħaddieħor. L-ikbar pjaga tal-anzjanità, akbar minn kull ħaġa oħra, hija s-solitudni. Hu għalhekk li nemmen li rridu nagħmlu aktar biex nikkollaboraw fi ħdan u fost il-komunitajiet sabiex nassiguraw illi l-awtoritajiet tagħna, is-settur privat u l-gruppi kollha soċjali u reliġjużi jaħdmu flimkien biex tiġi megħluba din l-isfida. Min-naħa l-oħra, ilkoll kemm aħna għandna r-responsabilità li nagħtu daqqa t'id, fejn u meta nkunu nistgħu, sabiex nassiguraw li kull persuna fis-soċjetà tkun mogħtija r-rispett u d-dinjità. Ippermettuli nikkonkludi billi nirringrazzjakom mill-ġdid u minn qalbi. Għeżież anzjani, kollha kemm intom jixirqilkom l-apprezzament u l-attenzjoni tas-soċjetà tagħna. Permezz ta' ħidmietkom qegħdin tbiddlu l-isterjotipi bl-għażla tagħkom billi tkomplu tagħtu kontribut lid-dinja fiż-żmien ta' ħajjitkom meta jkollkom kull dritt li tpoġġu bilqiegħda u tħallu lil ħaddieħor jaħdem. Minflok qegħdin tkunu ta' eżempju mill-aqwa lina. Jalla tkomplu b'dan ix-xogħol siewi li qed tagħmlu f'isem il-komunitajiet tagħna u s-soċjetà kollha f'Malta u f'Għawdex.